għat-tielet ktieb. Jistudja f'Kartaġni u jaqa' fl-ereżija. Wasalt f'Kartaġni u sibt ruħi fost ħafna mħabbiet ħżiena qisni ġo taġen b'żejt jagħli u jfaqqa' madwari. Kont għadni ma ħabbejt lil ħadd. Iżda billi kont inħobb nagħti mħabbti, bgħadt lili nnifsi mill-qiegħ ta' qalbi fil-bżonn talli ma ħassejtnix biżżejjed fil-bżonn. Fi mħabbti għall-imħabba kont infittex xi nħobb u ma ħmiltx inkun moħħi mistrieħ mill-perikli u mit-triqat bla nases. Ġewwa fija kelli ġuħ li ma ridx jaf bl-ikel ġewwieni, li hu int, Alla tiegħi. U dak il-ġuħ ma kienx ixebbani. ma ġietni ebda xewqa għall-ikel li ma jitħassarx. Mhux għax kont mimli bih. Iżda x'aktar ma kont nieqes minnu, aktar kien idejjaqni. Ruħi tilfet saħħitha u kienet tinxteħet 'il barra miġruħa b'xewqa kbira u miskina li toqgħod tinħakk mal-ħwejjeġ sensibbli li wara kollox ma kinux jinħabbu kieku ma kellhomx ruħ. Kien jiġini aktar ħelu li nħobb u nkun maħbub jekk iseħħ li nitpaxxa bil-ġisem ta' min inħobb. Għalhekk dardart in-nixxija tal-ħbiberija bil-ħmieġ tal-ġibdiet ħżiena u dallamt id-dija tagħha bit-tartru taż-żina. Kont maħmuġ u bla ġieħ. Iżda bi fruha li ma bħala fittixt li nidher pulit u kolni reqqa fl-imġieba. Waqajt imbagħad fix-xibka tal-imħabba li xtaqt ninqabad fiha. Alla tiegħi. Ħniena tiegħi. Kemm kont twajjeb miegħi meta raxxejt li kotra ta' mrar fuq dik il-ħlewwa. Kont maħbub ukoll. Inkis, inkis, wasalt fir-rabta li taxxaq. U kollni ferħan, intrabatt bil-għoqod tal-hemm, biex nilqa' fuq is-swat besieleġ tal-ħadid mikwija bil-għira, bit-tħassib u l-biża', bil-għadab u l-ġlied. Kien jiġbidni t-teatru, kollu xbijat tal-ħajja msejkna tiegħi u ħatab għan-nar tiegħi. Dan xi jkun li wieħed imur it-teatru biex jitnikket bi dramm ta' qsim il-qalb u biża' li hu nnifsu ma jridx iġarrabhom. U b'dana kollu, imur jarahom u jridhom iniktħuh għax dan hu il-gost tiegħu. Xi jkun dan jekk mhux bluha li ġġiblek ħniena? Għax aktar ma wieħed jintreħa għal dan it-tqanqil, aktar jinħakem minnu. Jekk hu nnifsu jkun ibati bih, in-nies iżommu bi bniedem imsejken. Waqt li jekk iħoss għal ħaddieħor li jbati b'dak l-istess tqanqil, jgħidu li hu raġel ta' qalb ħanina. Iżda xi ħniena ta' qalb jista' wieħed iġarrab għal xeni ivvintati. Min imur jarahom? Ħadd ma jwebblu biex jagħti għajnuna, imma jħajruh biex jitnikket biss. U aktar ma jitnikket, aktar jagħmel il-qalb lill-atturi f'dawk ix-xeni. U jekk il-hemm tal-bnedmin, sew jekk ikun ġara tassew fl-imgħoddi u sew jekk le, ma jintweriex mill-attur b'mod li jnikket, min jisimgħu joħroġ 'il barra mdejjaq. u jgemgem. Iżda jekk dan jitnikket, jibqa' hemm, b'widnejh miftuħa u jxerred dmugħ ta' ferħ. Mela l-biki u n-niket jinħabbu. M'għandniex xi ngħidu, kulħadd irid jithenna u ħadd ma jieħu gost jgħix ħajja msejkna. Iżda mbagħad jieħu gost jekk ikollu qalbu tħenn. Imma kif tista' tħenn il-qalb jekk ma titnikkitx? Jistax ikun mela li n-niket jinħabb sewwa sew minħabba f'hekk? U dan kollu ġej mill-istess nixxiegħa tal-ħbiberija. Iżda fejn hija sejra? Fejn se tasal? Il-għala qiegħda tħaffef lejn il-wied ta' żift jagħli, farar liema bħalu ta' xewqat mill-agħar, fejn għaxtrit hi qiegħda titbiddel u titqalleb imneżżgħa u għerja miċ-ċarezza tagħha tas-sema. Jenħtieġ mela li nwarrbu l-ħniena? Le. Qatt. Mela ħajinħabb in-niket xi drabi. Iżda iftaħ għajnejk mit-tniġġis, ruħ tiegħi, taħt il-ħarsien ta' Alla tiegħi. Alla ta' missirijietna, ta' min ifaħħru u jgħollih għal dejjem. Iftaħ għajnejk mit-tinġis, għax illum ukoll inħoss qalbi tħenn. Imma f'dak iż-żmien, fit-teatru, kont nifraħ mal-maħbubin meta jsibu f'xulxin għaxqa li ġġib mistħija. Għad li tkun wirja biss u xejn iżjed, waqt li min-naħa l-oħra kont nitnikket magħhom u qisni nħoss għalihom jekk ikollhom jinfirdu. U kont nieħu gost sew fil-ferħ u sew fin-niket. Għall-kuntlarju, illum iktar tiġini ħniena minn min jifraħ b'dak li jħammar il-wiċċ milli minn wieħed li jkun donnu ġratlu diżgrazzja kbira jekk ikollu jiċċaħħad minn pjaċir li għamillu ħsara jew ikun tilef hena msejken. Ma hemmx dubju li din il-ħniena hi aktar tassew. Imma n-niket li ġġib ma fih ebda gost. Għax jekk wieħed jistħoqqlu t-tifħir meta bi dmir ta' mħabba jitnikket għall-imsejken. Min tassew iħenn għal għajru aktar jagħżel li ma jkunx hemm fuqiex jitnikket minħabba fih. U fil-każ li bniedem qalbu tajba jixtieq iddeni lil għajru, ħaġa li ma tistax tkun, anki min tassew iħenn minn qalbu għandu mnejn jixtieq li jkun hemm l-imsejknin fid-dinja ħalli jkun jista' jħenn għalihom. Mela hemm niket ta' min ifaħħru iżda mhux ta' min iħobbu. Mulej Alla li tħobb l-erwieħ, il-ħniena tiegħek hija wisq u wisq aktar safja u sħiħa minn tagħna ladarba ebda niket ma jistariek. Imma min jasal sa hawn? Jiena l-imsejken f'dak iż-żmien kont inħobb nitnikket u nfittex fuqiex nitnikket. Fid-dwejjaq tal-oħrajn, dwejjaq ta' parsi ta' fuq il-palk, l-attur kien jogħġobni u jiġbidni iżjed bil-qawwi jekk bi kliemu jew għemilu jislitli d-dmugħ minn għajnejja. Xejn ma nistagħġeb b'dan. Kont qisni nagħġa msejkna li ħarbet mill-merħla tiegħek għax ma kinitx tissaportik tgħasses fuqha u mtliet b'ġarab li jqażżeż. Kien minħabba f'hekk li jien ħabbejt in-niket, mhux dak li jifni għax jien qatt ma ħabbejt inġarrab dak li kont nara fuq il-palk, iżda n-niket li kont nisma' u nara fl-atturi. Niket li bħallikieku kien iħokkli ġismi ħelu ħelu biex imbagħad isirli qisu dwiefer li bil-grif tagħhom itellgħu linfafet jaħarqu, kollhom tinġis u materja tbeżża'. Alla tiegħi. Ħajja bħal din tiegħi kienet ħajja tassew? Mill-bogħod il-ħniena tiegħek kienet tittajjar fidila fuqi. F'kemm ħażen inħlejt meta tlaqt lilek biex niġri wara kursità sagrilega li tefetni fil-qiegħ tal-infedeltà. u fil-qima qarrieqa tad-demonji, li lilhom kont noffri l-għemejjel ħżiena tiegħi b'sagrifiċċju. Int kont issawwatni l-ħin kollu. U b'dana kollu kelli wkoll il-wiċċ li saħansitra matul iċ-ċelebrazzjoni tal-festi tiegħek, bejn il-ħitan tal-knisja tiegħek, nixtieq ħwejjeġ ħżiena. u nħabbrek biex nikseb frott il-mewt. Għalhekk int biċċirtni bis-swat. Swat li ma kien xejn jekk inqisu mal-ħtija tiegħi. Alla tiegħi. Ħniena tiegħi bla qies. Kenn tiegħi mill-ħsarat tal-biża' li fihom inxtħett b'rasi merfugħa u tbegħidt dejjem iżjed minnek, għax ħabbejt triqati u mhux triqatek, ħabbejt il-ħelsien ta' wieħed maħrub. L-istudji li kienu jsejħulhom għolja kellhom huma wkoll il-ħsieb li jwassluni għall-qrati ċivili, jiġifieri li nkun minn ta' quddiem ħafna fihom, hekk li aktar ma nkun ninqala' biex nilgħab bil-kliem, aktar ifaħħruni. Kemm hu kbir il-għama tal-bnedmin biex jitkabbru saħansitra bl-istess għama tagħhom! Fl-iskola kont ġejt l-ewwel fir-retorika. U ftaħart. U tkabbart. Kollni minn fuħ bija nnifsi. Imma, kif taf int, Mulej, kont wisq iktar f'sikti u mbiegħed għal kollox mit-taqlib ta' xi wħud li kienu jsejħulhom il-qallieba L-għam ħażin tax-xjaten li kienu jagħtuhom bħala sinjal li huma nies minn tagħna. Jien kont ngħix fosthom. U bil-wiċċ sfiq kollu, kont nistħi li ma kontx bħalhom. għamiltha magħhom u ġieli ħadt gost bil-ħbiberija tagħhom. Iżda dejjem kelli mibegħda għal għemilhom, jiġifieri l-mod kif bit-taħwid tagħhom, bla ebda mistħija, kienu jippersegwitaw lil min jgħix bi kwietu u ma jagħti f'għajn ħadd, u għal xejn b'xejn joqogħdu jgħadduh biż-żmien u jbaxxuh, ħalli b'hekk jissodisfaw il-pjaċiri qerrieda tagħhom. Ma hemmx għemil ieħor li jista' jixxebbaħ aħjar ma' għemil ix-xjaten. Għalhekk il-laqam ta' qallieba joqgħodilhom sewwa ħafna. Għax huma stess maqlubin ta' taħt fuq qabel kulħadd, billi l-ispirti ħżiena minn taħt taħt iħawduhom u jidħqu bihom u jqarqu bihom b'dak l-istess semil li bih huma jħobbu jgħaddu biż-żmien u jqarqu b'ħaddieħor. Fost nies bħal dawn għaddejt omri dajjef f'dak iż-żmien. Jiena u nistudja l-kotba tal-elokwenza, li ridt inkun minn ta' quddiem fiha, bl-iskop ħażin li jkolli biex niftaħar u nsib il-hena tiegħi fil-frugħat tad-dinja. Matul il-kors ordinarju tal-istudju, wasalt fil-ktieb ta' wieħed awtur jismu Ċiċerun, li kważi kulħadd jistagħġeb bih għall-qawwa ta' lsienu għad li mhux kulħadd jaqbel mal-fehma tiegħu. F'dan il-ktieb li jismu Ortensju huwa jħeġġiġna għall-istudju tal-filosofija. Il-ktieb ġieb bidla sħiħa fija. Bidla fit-talb li kont nagħmillek, Mulej. Bidla fil-wegħdiet u x-xewqat tiegħi. F'daqqa waħda, stmerrejt kull tama fierħa u b'ħeġġa ta' qalb li ma titwemminx, bdejt nixtieq ħafna l-għerf li jibqa' għal dejjem. Kont diġà qbadt inqum biex nerġa' lura għandek. Jiġifieri, mhux biex nitħarreġ f'ilsieni. Taħriġ li kont qisni qed nixtrih bi flus ommi meta kelli dsatax-il sena u missieri kien ilu diġà sentejn mejjet. Mhux biex nitħarreġ f'ilsieni kont qed ninqeda b'dak il-ktieb. Anqas ma bqajt mirbuħ mill-mod kif l-awtur fisser ruħu. iżda minn dak stess li qal. X'ħerqa kelli, Alla tiegħi! X'ħerqa kelli biex nerġa' nittajjar minn din l-art tal għandek minkejja li ma kontx naf xi stajt nagħmel bija. għax il-għerf qiegħed għandek. Issa l-imħabba tal-għerf bil-Grieg tissejjaħ filosofija. U dak il-qari kebbes fija din l-imħabba. Hemm uħud li biex iqarqu Jiqdew bil-filosofija u jlibbsu l-iżbalji tagħhom bil-libsa kollha lwien u ġmiel ta' dan l-isem kbir, għażiż u mweġġaħ. L-awtur ta' dak il-ktieb isemmi b'isimhom u jakkuża tista' tgħid lil dawn in-nies qarrieqa kollha li għexu fi żmienu u qabel. u hekk tintwera fid-dawl it-twissija tas-saħħa magħmula mill-Ispirtu tiegħek permezz tal-qaddej twajjeb u ħlejju tiegħek. Qisu li ħadd ma jgħassarkom b'filosofija u kliem qarrieq u fieragħ skont dak li hu ġej mill-bnedmin, skont il-prinċipji tad-dinja u mhux ta' Kristu, li fih hemm tgħammar il-milja sħiħa tad-divinità fil-ġisem. Int id-dawl ta' qalbi. Int taf li f'dak iż-żmien kont għadni ma smajtx b'dan il-kliem tal-appostlu. Imma fit-tħeġġiġ ta' dak il-ktieb sibt ħaġa waħda li kont noss. għax id-diskors tiegħu kien jqanqalni u jixgħelni u jkebbisni biex inħobb, infittex, insib, inżomm u nħaddan qawwi miegħi mhux din jew dik l-iskola filosofika, iżda l-għerf innifsu, kien li ma kien. Ħaġa waħda biss kienet tiksirli qalbi f'dik il-ħeġġa kollha. Jiġifieri li f'dak il-ktieb ma sibtx l-isem ta' Kristu. Għax dan l-isem fil-ħnina tiegħek, Mulej. Dan l-isem tas-Salvatur tiegħi Ibnek, il-qalb ċkejkna tiegħi, xorbitu bit-tjieba ma' ħalib ommi, u żammitu bis-sħiħ. U jekk ktieb ma jkunx fih dan l-isem, imqar jekk ikun miktub bis-sengħa u r-reqqa u jgħid is-sewwa, Lili ma kienx jisraqni għal kollox. Għalhekk għamilt il-ħsieb li nieħu f'idejja l-kotba mqaddsa ħalli nara x'kienu. U wara. Fajnejja sibtom ħaġa li la hi mostura l-imkabbrin u lanqas mikxufa għaċ-ċkejknin. Il-kelma tagħhom għall-ewwel hi kiebja. Imbagħad għajl għajl togħla fil-ħsieb u tinsatar fil-misteru. Jien, fil-qagħda li kont, ma seħħlix nidħol il-ġewwa fihom u mbaxxi rasi għall-passi tagħhom. Meta ftaħthom, ma ħassejthomx kif inħosshom illum jien u nitkellem fuqhom. Deherli li ma kellhom ebda kobor li stajt inqabblu mal-kobor ta' Tullju. Kont hekk minfuħ bija nnifsi li kelli nitwarrab mit-triq tagħhom. Deni ma setax jidħol sal-qalba tagħhom. Dawn huma kotba magħmula biex jikbru maċ-ċkejknin. U jien ma ridtx nitbaxxa u nsir ċkejken. Kollni merfugħ u minfugħ bija nnifsi, qist ruħi